Yɛn abusuafo a ɛnnɛ so wɔba adeɛ de akyɛ yɛn nti, yɛaba abɛhyia Ɔpanyin Kɛseɛ, the Grand Master of Brotherhood Temple, Brotherhood Temple. Yɛka sɛ Brotherhood Temple baako pɛ deɛ a, ɛno na wiase afanan nyinaa no, obi ayi atom sɛ wɔn nko ara na wɔtumi bɔ adasa na wɔkɔ baabi a wɔn ne wɔn deɛ wɔpɛ yiedie biribiara no, ɛtumi kɔ so ma wɔn. Nti ɛnnɛ, yɛne Grand Master te ha no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Deɛ nti na wɔn adwuma no yɛ too special? Yɛbisa Grand Master, na deɛn na obi bɛtumi aba mu aba abɛyɛ a ɔbɛtumi anya mmoa a na wɔn ka sɛ sɛ ɔba mu na sɛ ɔbɛ register eight hundred Ghana ɛna nka nti sika eight million a ɔbɛnya one billion. Ɔpanyin kɛseɛ, ɛdeɛn na ma no yɛ nokorɛ saa? Yɛn ahwɛfoɔ, yɛn deɛ ɛma yɛn deɛ no yɛ nokorɛ no, Yɛkuta Grand Master a ɔyɛ tumi kronkron a haw biara nnim a wotu anamɔn ba yɛn yɛasoɛɛ ha na wobɛgye saa ring wei bi. Nnaadaa nnim, ɛnyɛ yɛn nua no mu bi a wobɛkɔ na wɔte nwuram, wobɛkɔ na wɔn nso wɔwɔ aburokyire, wobɛkɔ na wɔakɔ katekate aborɔfo bi ne nnoɔma nnoɔma de abɛdɛɛdɛɛ me papa ne me maame, wo a wote hɔ a wohwɛ me a woayɛ nkwadaa nda a woreteetee. Mepɛ sɛ kyena anɔpa yi ara wohwɛ bea a woasum w'ano a woreteetee. Boa wo ho. Eight million pɛ, yɛngye sika biaa nka ho, eight million ne candle na yɛgye, candle fitaa baako na woatɔ bi na wode aka ho na wode aba, woafa wo car, sɛ wohwɛ me yi wokasa firi Techiman, wokasa firi Kumase, wokasa firi Nkran, wokasa firi Atebubu, wokasa firi Yaaji, Tamale ne Berekum ne Sapi baabiaa ni, Sɛ mebɔɔ so ne baabi a wowɔ biara a woa wohwɛ me kasafidie yi so a wotie me, mesrɛ me papa ne maame tu anamɔn na pira saa kuo wei mu. Kuo no deɛ ɛma meda mu sononko no, mede abosom ɛresan ɛyɛ adwuma. Mekuta abosom a mede wɔn yɛ adwuma nti mempɛ nnaadaa wɔ kuo no mu. Bosom no mpɛ nkontompo. Wonim me, wo a waba me hɔ last year, wo a waba me hɔ within three years ni a yɛaboa wo ama woadi yie. Wonim me, woate me nka na mo a mowɔ kuo no mu dada so mekyerɛkyerɛ mo nyinaa sɛ tu anammɔn na boa wo ho eight million pɛ, yɛngye sika biara biom. Wode eight million no baa na wokuta wo bag na woatɔ wo candle na wode aka ho aba. Woba na wofiri ha na yɛ yɛbɔ wo asu wie na bɛgye wo one billion. Woba yɛde wo kyerɛ sprit no wie na yɛbɔ wo asu wie a, ɛyɛ sɛ wofiri ha a wokɔ no wode one billion kɔ. Abusuafoɔ saa na Grand Master ɔkyerɛkyerɛ mu ɔse Africa ha deɛ ɔno na wɔdaa no nti sɛ wopɛ n'asoɛeɛ so deɛ a deɛ ɛhia sɛ wafa number no wɔ screen no so no wapeke wo registration forms 800 Ghana cedis aberɛ a woba a wɔbɔ wo asu wohu sɛ nnoɔma nyinaa kɔ yie no na wɔma wo 1 billion na wode akɔ tena ase ɛno wɔn sɛ ɛno yɛ atenaseɛ sika Atenaseɛ sika. nti atenaseɛ sika na wɔde ma wo no every Saa ring wei ara bi.
Ring no, ring no a mede aba no, ring no yɛ 300 pɛ.
Eti yɛ sɛ nipa a mo register wɔn de si yɛ three hundred. Ɛɛ three hundred me register mboro three hundred eti me srɛ me papa ne maame ne ahwɛfo a mo hwɛ me sɛ wo a wo hwɛ me me me srɛ wo bɛ gye ring wei bi ring wei ɛyɛ protection ring ring wei wo yɛ adwuma wo mpɛ sɛ yɛ bɛ yi sika koraa ma wo sɛ wo yɛ minister sɛ wo yɛ police ni wo yɛ sogya ni me srɛ wo papa wo a wo twɛ me wɔ baabia bɛ gye ring wei bi na fa protect wo ho ring wei wo ɛhyɛ wo ho wo kɔ wo bɛ foro car na nkwanhyia bɛ si a yɛ bɛ ka akyerɛ wo Akwantuo no a woretu no, wobɛhyia anrɔbɛs a ɛbɛka akyerɛ wo. Akwantuo no a woretu no, sɛ wokɔ no, san bi rekɔ akɔto wo a ɛbɛka akyerɛ wo. Nti ahwɛfoɔ ne me papa a wɔrehwɛ me bɛgye saa spirit tumi wei, ring wei bi a ɛbɛsan ama wo sika. Deɛ ɛbɛ, ɛbi a wompɛ sika no koraa no, wopɛ sɛ ring wei no protect wo kɛkɛ, anaa w'adwuma a woyɛ, anaa woyɛ company, wabue factory bi, wopɛ ring wei de abɔ wo ho ban. Woyɛ bank manager a wote adwuma bi ho tan wɔ adwuma no mu, bɛgye ringue bi fa hyɛ wo nsa na ɛmprotɛkte wo kama.
Ɛno na wɔka wɔn se bɛgye ringue bi na ɛmprotɛkte wo kama. Hɛ! Wiase ayɛ dene. Ringue sɛdeɛ ɛma ɛyɛ nwanwa no, ɛnyɛ sɛ woreba a woawo de wo deɛ reba o. Tumi no de three hundred pɛ na aba a yɛde rema ahwɛfoɔ a wɔrehwɛ me. Wopɛ wobɛgye ringue na wode wo eight million ba a, na ɛyɛ sɛ saa da no ara wofiri ha a worekɔ no wode one billion de kɔ. Nti wo ba a, kuta wo baage na fa bra. Na kuta na bra wode wo bag ba a ɛno ano no ne yɛn yɛ adwuma no ama wo ba yɛde wo bɛkɔ kɛnde no na ɛyɛ a wode bɔ w'asu no. Ah mode kɛnde yi na ɛbɔ asu. Ah kɛnde na yɛde bɔ asu.
Abusuafoɔ wei deɛ wayi wa kɛnde bɔ nyɛ dene nti wo ba no apɛ mmienu mmiɛnsa bi ahyɛ wo bag mu. Ɛno ano no mmienu mmiɛnsa koraa ɛsene yɛn ɛno ano na mede wo adwane kuo no ɔmo a ɔmo aba mu no deɛ nim dada nti na ɔno ɔtu anamɔn na waba a polisifoɔ wɔ kuo no mu sogyafoɔ wɔ mu me deɛ manka maa sɛ me mma ɛmmɛka mo a mohwɛ mu nim me Meyɛ kɔmfoɔ ankasa, me memfa m'asɛm nsie. Ɛyɛ kuo wei a mede asie a, nka mempɛ sɛ mɛda kuo no adi. But ɛnam sɛ nkorɔfoɔ reyɛ ama sɛ biribi saa nni hɔ. Nkorɔfoɔ deɛ aborɔfo sɛ biribi saa adeɛ no nni hɔ but ɛwɔ hɔ. Me deɛ nti a mema wode eight million aba no, mepɛ sɛ wotumi ba na yɛfa process na wonya one billion nti mmɔ atenaseɛ na wokɔkɔ yɛ wo visa, wo passport ne wo nnoɔma sɛ afe no so na yɛde manfoɔ no ɛrekɔ a wo nso woatumi ayɛ dɛn akɔ bi. me ɛnyɛ afei na me bɛ kyɛw sɛ yɛ kɔ meeting no wɔ ha afei na ɔmo de me ayɛ me de wo kɔ firi ha kɔ abrokyire meeting abrokyire straight. Hey wei deɛ bi si da eh me nua baa me nua bɛɛma wɔ no yɛ ɔmo mmienu bi wɔ US bi wɔ Canada sɛ wate aseɛ ahaa US wɔ hɔ Canada wɔ hɔ nti wo kɔ US a wo bɛ hunu sɛ ɔmo a.

Abusuafoɔ yɛ twan ho ba yɛ. Me maame a ɔhwɛ me. Me ba kyɛ yɛ twan ho ba yɛ nti abusuafoɔ ɔpanyin yɛ ho ayi mpanyinfoɔ kuku dama ɔmo wɔ wɔ kue mu. Mm. Me ahwɛ wɛ amuafoɔ na ayi me hwɛ ɔmo amorɔfoɔ na abibifoɔ ɛna yɛ together ɔmo yɛ saa adwuma ne yɛ wei. Mm. Eti na deɛ nti na wo deɛ ne deɛ wo deɛ ahinta ɛna ɛnɛ na wopɛ sɛ ɔka ho asɛm. Deɛ nti a me deɛ na ahinta na mepɛ sɛ meka ho asɛm ne sɛ me deɛ na yɛ secret society bi a nka me nda na di. Ɛno nti na memfa adansefoɔ mma, ɛfiri sɛ obi aba a wɔayɛ, wɔyɛ adaadaa, wɔde adansefoɔ aba TV wei so a wohwɛ me yi, wohwɛ me yi a merebɛkɔ yi ara no, nnipa no rebɛba, wɔbɛtu mfuturo agu w'anim adɛɛdɛɛ wo. Kɔtɔkɔ so bɛmmɔ ntoma na wɔatie no din, nnipa no ba, wɔte baabi, me ha yi ara na mete, me ara me fie nie a wotuo na mobaa, kuro no a mede wo bɛkɔ no, me ara na me ne wo nyina yɛbɔ wo asu,

Wɔn sɛ wɔn nyɛ dɔbo mɔ no, wɔn nyɛ azaa nɔɔma, wɔn yɛ nɔɔma fɛnkyɛn ho. Enti no. Nti kawa wei no aba ma obi biara a mekyerɛ wo a wote hɔ a wohwɛ me hwɛ kawa no bi na egu m'anim bebree yi mepɛ sɛ mo yɛ aware sɛ me papa ne me maame a wɔhwɛ me sɛ kawa wei woba na woba bɛgye ɛyɛ three hundred pɛ mede hwɛ nipa three hundred ɛsan wonhu me TV so biem. Ei
Ɛyɛ nti ɛsɛ bi a nɛsɛ yi na tumi no san de foforɔ ba ansa na. Ae, agye sɛ afe, afe wei na wɔkyɛ sɛ wɔhia nnipa 300, nti mepɛ wɔn a wɔn ani abere a wɔn pɛ bra papaabɔ, a wɔn ani abere abrabɔ mu, wɔn ntu wɔn mbra. Brotherhood Temple, moagye din. Yɛagye din, Ghana ha nyinaa yɛagye din. Na moagye din, na deɛ nti na na ayi TV so wɔakyɛ ama nkorɔfoɔ abu nkorɔfoɔ aa. Ae, deɛ nti a yɛkyɛɛ ne sɛ yɛn adwuma a yɛyɛ no yɛ secret, ɛno nti na mede kaka kyerɛ wo sɛ yɛ secret society, yɛde yɛne abosom na ɛyɛ adwuma. Menyɛ obi a meyɛ ndaadaa. Menyɛ obi a mepɛ obi bi bi obi abu no. Mempɛ saa adeɛ no. Membu wo kyena kyena. Mebu wo akyena mɛyɛ dɛ asan abu wo biom. Ɛyɛ sɛ yɛyɛ adwuma no ma wodi adanseɛ. Ɛde obi foforɔ ba. Na ɔbɛgye kawa no bi. Na ɔbɛgye kawa no bi. Kawa no, ɛyɛ ma dwadifoɔ. Ɛyɛ ma mmaa. Ɛyɛ eight million pɛ. Wohwɛ kasafidie so a, sika no a na ɛda so no, fa na frɛ me na boa wo ho na na maboa me ho eight million. Mereba o, me deɛ mempɛ sɛ mɛ join kuo no bi. mempɛ sɛ mejoin kuo no bi nti mepɛ sɛ meba a mebɛgye kawa no ne one billion na mekɔ anaa mepɛ sɛ mebɛgye one billion no nkoa firi spirit no hɔ. Nti wo mɛ ɛɛ ɛna panyin ni kan sɛ wo mɛ wo mpɛ sɛ ɔbɛ join kuo no kura na wo deɛ bɛ register yi kyɛ ne Ghana Sɛ wate na aseɛ. wo no gye wo sika no kɔ Ɛnyɛ fɔɔ sɛ bra mi tia anaasɛ ɔmo kɔ. Dabi dabi dabi ɛnyɛ fɔɔ. South Africa anaa UK anaa. Nipa three hundred pɛ nipa three hundred ɛna mi pɛ ɔmo wɔ Ghana ha sɛ mi pɛ sɛ ɔmo di yie ti sɛ sɛdɛ mɛ di yie a o hwɛ mi mia mi fie kaa sɛ ohun yi o ba ɛnoa na ɔde ohun no ɛyɛ mia mi fie na o te o wia na o de afa fie na nim kakra mo ma hunu adwuma a yɛ yɛ no yɛ mpɛ nkontompo ɛna yia yɛ nte nwura mu yɛ te kwan ho Wo ba no a wofrɛ me a wonanteeɛ woaduru me fie sɛntan ɛnyɛ afei na kwana bra kwana bra yɛnyɛ saa adeɛ no Lɔhyɛ mpo wode agorɔ bɛku wo ato atwene me a meyɛ kɔmfoɔ no medi agorɔ wɔ me so wobɛku me akyi monyɛ azaa. Yɛnyɛ azaa yɛmpɛ nkontompo yɛnni matwoman wɔ ha yɛnni obiara wɔ ha. Nti wɔn sɛ adwuma pa na ɛtɔn no ho ɛno nti na nka memaeɛ sɛ nka memba TV so but wɔn adi me nuanom bi awu atɛ nti me nua baa a wohwɛ me sɛ woyɛ abaayewa from 18 years rekɔ wobɛtumi atu anamɔ woaduru sɛ wotirim bɔ bra

Manhwɛ sɛ woakɔ baabi, efisɛ woakɔ akɔmfofoɔ no bi adɛɛdɛɛ wɔn de saa fa sika bɛgye sika no adɛɛdɛɛ wo akyɛ. Woakɔ ɔkɔtfoɔ no de saa fa 5.5 fa wei bra na woaboa no, wopɛ fii ara nti fa saa similar bra, wode bɛkɔ na woakɔgye card ne adeade, ne nyinaa yɛ fraud. Yɛ yɛnkyɛ card wɔ yɛso ɛha, yɛnkyɛ hwee, ɛyɛ just kawa wei, ɛna ɛde ma wo. Ɛnyɛ afei na yɛbɛma wo kaade sɛ meeting no tam so a yɛbɛfrɛ wo. Saa nnoɔma no nyinaa yɛ nnaadaa. Wobɛkɔ a, wɔse ɔwɔ hɔ, lodge no man lord nni hɔ, man wei nni hɔ. Wɔn nyinaa yɛ kalabule nko ara na wɔyɛ. Wɔse wɔn nyinaa yɛ kalabule nti ma w'ani nna hɔ na ɛnyɛ no baabi a na Efisɛ ɛfɛ no wohwɛɛ no a wokɔeɛ no, baabi a ɔde wo kɔeɛ no koraa wɔretetɛ na ɔde wo akɔ hɔ. Ɔde wo akɔhyɛ lungu bi mu, single room bi mu na wagye wo sika na wadi. So woate aseɛ? Nti ayɛ sɛ ahwɛfoɔ a wohwɛ, me papa ne me maame, wɔn ani da hɔ te sɛ aboa wɔ hɔ na mobɛgye kawa wei bi. Kawa no, ɛyɛ eight million pɛ. Mese eight million, wobaeɛ a yɛ register papa ne maame a ɛwɔ Asummoa no a ɛwɔ Tete na wode one billion afiri ha de akɔ.
Wɔse one billion a wode bɛfiri ha no ma sɛ de akɔ ɛfiri sɛ Nti wɔn wotwa deɛ kuo no wɔyɛ ɛtwa adwuma gu pa. ɛne cars a ɛtwa gu no a, berɛ no so taa mo so sɛ afe no so sɛ wo one billion wode abɔ bra woamfa mbrɛ wopɛ wo mpo yɛbɛma wo car. Saa.
Yɛma wo car baako. Wow wei deɛ eh, wate dɛn deɛ nti woto ayɛ dɛn tutum de kɛɛ na Ɛna yɛyɛ so ɛyɛ no deɛ ɛda mu soronko no sɛ wobaa me sɛ ɔkra no hwɛ ansa na wayɛ dwumadie no. Ae wode kɛnde no baa kɛnde na yɛde bɛsɔ ɔkra no ahwɛ yɛsɔ ɔkra no hwɛ wie na ɛnyɛ adwuma yɛde wo sika bɛma wo na ɔde w'adeɛ akɔ yɛmpɛ obiara sika wɔ ha. Ei Nana nkurɔfoɔ ka saa bɛtɔ wɔn se wɔn wɔn ne gyidie ma nkurɔfoɔ wɔn nti sɛ. Binom wɔ hɔ no wɔhwɛ bi Am wakɔ ɔso wɔ sɛ ɔkra pɛ ɔgyee sika no wa ɔsɔ hwɛɛ no anyɛ yie ɔso ɔkra ne adeɛ no bɛfa ɔwiɛ wansa nyɛ yɛ deɛ low tempo deɛ ɔba a yɛ sɔ ɔkra hwɛ na ɛnyɛ yie de wo sika ɛma wo na wasan de wo sika afiri ha de w'adeɛ akɔ. Wei yɛ brotherhood temple o ɔpanyin paa grand master no ɔda ano ɔsan yɛ nana prɛko pɛ ɔse nkurɔfoɔ nti kuo no wɔ hɔ ɔmo bu nkurɔfoɔ fa so nti afei na mede nkurɔ a mede apue nti me mia me papa ne maame a wo hwɛ me a watua na ɔmo akɔ kɔmfoɔ bi hɔ wagye wo sika adi Woatua no ma akɔ obi hɔ, wagye wo sika adi. Woatua no ma akɔ mallam bi hɔ, wagye wo sika adi. Woatua no ma akɔ sɔfo bi hɔ, wagye wo sika adi. Ɛna yareɛ biara a ɛte obi so a yareɛ no adɛ nkɔna nko a ɛnko a yareɛ no ɛwɔ abubu.
Yareɛ no woyare slow. Yareɛ no ɛwɔ ɔyafunu mu, woyɛ baa ɛwɔ ɔyafunu mu, wonya ba, tua no mo bra. Abusuafoɔ wei deɛ ɔmo asum wɔn nti no. Lord Shampo no obaa bibi enu ɔwɔ ntumi nyɛ.
Yeah brotherhood temple grand master na wɔn wɔn wɔn hɛ no no.
Yɛ wɔ nsuo bi wɔ hɔ a wutu anamɔn baa ɛno ɔmo a ɔmo yare ɔmo a ɔmo abubu no ɔmo na ɛna ɛde saa nsuo no sɛ ɔmo yare ɛno na enuanom asɔfofoɔ bi wɔ hɔ ɔmo bɛ gye na ɔmo de akɔ akɔ fra oil na ɔmo tɔn ama manfoɔ ɛnyɛ adwuma no bɛ fesi mia tumi wura sɛsɛ me te TV no so nti papa ne maame a wote hɔ deɛ na wogye.

Me ankasa me deɛ ne nie a ɛhyɛ me a mede adi yie, wohwɛ me fie baabi a mete, merebɛwura kuo no mu, kuo no wɔn na ɛfrɛɛ me o, sɛ Nana adwuma a woreyɛ no ɛda mu sononko, ɛda mu one, ɛyɛ sɛ Nana no yɛma wo de bi ba na wɔn a wɔsɛe yɛn din wɔ Ghana ha, ɛfisɛ woabɛtwam wɔ Techiman ha akɔ baabi, wɔn agye wo sika bi nti ama wote Techiman din koraa sɛ woreba no a wompɛ ba, woabɛtwam afiri ha akɔ baabi. Sɛ wankyi wɔn agye wo sika adi nti papa no maame a woto hɔ deɛ na wogye? Woatwa mu wɔ ha kɔ nsɔkɔ wɔn agye wo sika adi deɛ na wogye? Tu anamɔ na boa wo ho me mmuo Techiman Kumasi kwan no so hɔ na boa wo ho eight million pɛ na na wose meba abɛgye ring no bi lɔhyɛ mpo na me ne wo kasa no yɛde tumi wura yɛ tumi no kɛseɛ paa na wɔn anie sɛ wate aseɛ wɔn anie meekɔgye aba no incense wei na ɛba yɛsɔ no anadwo na yɛde afrɛ wɔn. So woate aseɛ? Nti adwuma a yɛreyɛ no, ɛnyɛ nnaadaa, ɛnyɛ nkontompo adwuma na yɛtew a yɛreyɛ. Nti papa ne maame a wɔrehwɛ me, mereka akyerɛ wo sɛ, kɔdandaa wo de ka a woreteetee, wo de ka a wo ho kyere wo, wo de ka a wo yam hye wo, wohu wohu obi kɔnkɔn na wo yam ahye wo no, tu anammɔn bra me hɔ. Wɔse ɛbɛwie pɛyɛ ɛfiri sɛ wotu anammɔn no. Wo a wotwa me firi amanɔne, sɛ aburokyire, sɛ hefa na wɔhwɛ me firi, Sɛ Burkina, sɛ Côte d'Ivoire, tu anamɔn na frɛ me. Nnɛ bra bɛgye sika no bi, one billion, nyɛ mogyasɛm, yɛngye mogyasɛm, yɛngye dwan, yɛngye apɔnkye, yɛngye hwee wɔ ha, ɛyɛ just candle na yɛgye, ɛne eight million. Abusuafoɔ, wei deɛ ɔpanyin kɛseɛ na mote ne nka no, ɔse ɛyɛ just eight million. Nti kuo no meka akyerɛ wɔn, monkɔ nkɔhwɛ wɔn a wɔtwa gu a yɛakyɛ wɔn cars no bi, wobɛhu sɛ wɔgyinagyina wɔn cars ho. Kɔ Adakyiri kwan a ɛwɔ Techiman, Kuntonso, Kumasi road hɔ, Wɔn a wɔbɛhunu no. Nti Grand Master no, ɔno ara na ɛte hɔnom no. Brotherhood Temple. Ɛka sɛ Brotherhood Temple deɛ a, ɔno nko ara na ɛbɛtumi aboa wo. Ɔno nkutoo nko ara na woba n'asoɛeɛ, woba n'akashe a, wɔtumi yɛ purification, initiation. Wɔn a wɔgyina hɔ nyinaa no, wɔn a wɔaba a wɔn wɔn wɔbɛwura mu a wɔakɔ akɔgye ayaresa na binom nso a wɔkɔpɛ sika no, wɔn na wohu wɔn wɔ kasafoni yi so no. Nti yɛka sɛ Grand Master, Brotherhood Temple deɛ a, na ɛyɛ adu twam. Nti me nua baa, me nua biem a wohwɛ deɛ, tutu mirika na fa nɔma no wɔ screen no so no, na ɔso no, na bra ɔpanyin kɛseɛ no. Ɔpanyin, nkurɔfoɔ bebree kasa sɛ TV so adwuma yɛ azaa, TV so adwuma yɛ azaa. Ɛɛ, ɛno nti na ɛnnɛ wo se wopɛ sɛ woma nkurɔfoɔ hu sɛ ɛnyɛ azaa no. Nti deɛ a wohyɛ mu na wode bɛma nkurɔfoɔ. Mereka akyerɛ me papa ne maame ne ahwɛfo a wɔhwɛ me sɛ mewɔ animbere sɛ me wɔahyia me nnɛ no wɔawie. Baabi a wɔatu anamɔ akɔ biara no, saa nkurɔfoɔ no, wɔyɛ Kalabulefoɔ, wɔyɛ nkontompofoɔ. Ma w'ani da hɔ, kɔtere kɔ so wɔbɛma wo ntoma na wɔatie ne din. Obi bɛtena TV so a, gye sɛ ɔhwɛ no a na wasɔre na wokɔ. Me wohwɛ me, wohu sɛ menyɛ nnaadaa oo, me ara me fie na mewɔ. Wohwɛ compound ha a, me ara me fie, me ara me cars na me team. Adwuma a meyɛ no, megye adwuma no di. Kuo no a me ne kuo no yɛ adwuma no, kuo no ka nokorɛ. Kuo no di nɔkorɛ, mesan de abosom ka ho. Me nananom tete abosom na me use, nti bosom no mpɛ ndaadaa, ɛna kuo no a mesan wɔ mu no mpɛ ndaadaa. Nti ɛnyɛ afei na waba no na yɛbɛkyi nsɛm wagye wo sika, ɛno nti na me se tu anamɔn na bra menhwɛ wo kra. Mehwɛ wo kra na ɛnyɛ yie a, mɛka akyerɛ wo sɛ deɛ woreba abɛyɛ no ɛne wo kra no mfa. San fa wo eight million no bosea kura bɔ, woreba no wobɛnya bi na wode bi afa kaa de akɔ. Wɔsi wo ba bɛda bi na ɛde bi afa kaa. Wo bɛnya bi ɛde bi afa kaa ɛde akɔ. Nti me papa ne maame a wɔrehwɛ me, ahwɛfo a wɔrehwɛ me, tu anamɔn na frɛ me, me nuanom a wɔrehwɛ me, tu anamɔn na bra na yɛnhwɛ deɛ Nyame bɛyɛ.
Ɛna obi a wanya wo sika a wote wɔ bi wɔ no wompɛ sika, sika no wanya bi awie, afei na wopɛ sɛ wopɛ banbɔ, wokuta sika na wonni banbɔ a ɛyɛ kwa.

Ei! Ɛyɛ nkantia hwɛ! Kawa wei, ɛno na ɛgyee me. Mekɔɔ wei, meyɛkɔyɛɛ adwuma maa asɔfo bi wɔ n'asɔre fie. Yɛreba no, armed robbers bɛhyiae wɔ kwan mu. Kawa wei, ɛremia me, me ba nyina na ɛremia me. But megye kawa no di nti no, wɔdurui a na meka, mepagyaa kawa no sei aa, na mese, Masa, momma menkɔ. Ɛno ara no.
Ɛno ara no na wɔsan de tu na mekɔe. Enti meka kyerɛw sɛ, Wo a wohwɛ me, kawa wei, ɛyɛ ade a ɛyɛ adwuma kɛseɛ, ɛyɛ tumi kɛseɛ a me papa ne me maame a wɔhwɛ me, wotu ara na woba. Sɛ sika, ɛnyɛ sika koraa kwan na wopɛ, na ɛyɛ kawa na wopɛ a, bɔ wo ho ban kɛkɛ a, boa ho eight million na bɛwura kuo no mu. Woba na yɛde wo wura mu a, yɛne kɛndre, eight million ne kɛndre pɛ na yɛgye. Kɛndre no no yɛ fitaa. Nti wohwɛ m'anim a kɛndɛs gu hɔ bebree, kɛndɛ pakɛt pakɛt pakɛt pakɛt gugu hɔ. Nti menyɛ obi a meyɛ ndaadaa o. Wei yɛ India kɛndɛ anaa?
Anaa incense? Wei no yɛ incense.
Incense wei no wontɔ, ɛno deɛ tumi no na ɛde aba. Incense no hyɛm three hundred, wei yɛ one fifty, wei yɛ one fifty. Nti one fifty no ɛsa a adwuma no asa. Nipa baako biara ba a yɛsɔ kɛndɛ no, ɛɛ yɛsɔ incense no baako. Wow ɛno nti na meka kyɛw sɛ kawa no yɛ 300 nti mepɛ nipa 300 pɛ na maboa ɔmo wɔ Ghana ha ɛsa mede adwuma no so mede just one month na ɛyɛ.
Nti deɛ ɛhia ara sɛ wo so wobɛfa number na wo so wafrɛ. Ɛno ano no. Sika no registration fee no na ɛgu screen no anim no ɛyɛ 800 Ghana nti me nua dɔfoɔ a wohwɛ. Efisɛ afe biara no deɛ ɛma mekae no afe biara no yɛde nipa 600 na ɛkɔ ɛkɔ okay but bronya no ne covid no nti no yɛnya 300 ɛno nti na mepɛ bi aka nti na mede one month yɛ adwuma no okay okay abusuafoɔ wei de wasum a sɛ aburokyi kɔ na wokɔ na ɛyɛ ɔdadwo na wɔse bra wɔbɛbɔ atena aseɛ na wɔn wɔ kwan a wɔfa so a wɔbɔ nipa atena aseɛ abɛ okuta 800 Ghana cedis a wɔn nso boa ama wo so yie deɛ no akɔ n'anim a wɔn a wɔampire no sɛ, O gye wei fa kɔdidi. Na amammerɛ bi wɔ hɔnom a enni kwan sɛ wɔkɔtena nnipadɔm mu anaa fie a ɛhan anaa ne nkurɔfo bebree kɔ tɔlɛt so. Enti no, kɔpaw dan no hann anaa siw wo ara wo dan. Ɛno yɛ atenasee sika. One billion kuta a wobetumi asi gyinae fi wo mu. Ya! Na ano akɔ hann dan a ɛwɔ wɔ baabi a ɛyɛ sɛ ɛhyɛ ato kurow.
Ya! Enti abusua wei deɛ wɔasum a. Ɛnyɛ obi sika na yɛte a yɛpɛ, yɛn ho tɔ yɛn. Yaa fa number no. Nti papa ne maame a watu anamɔn akɔ kɔɔto bi hɔ a wɔagye wo sika anaa wɔama wo kawa bi anaa wɔama wo adeɛ bi no, fa bra.
Anyɛ yie. Anyɛ yie, fa bra.
Wode ba a, yɛbɛyɛ adeɛ no ama wo, na yɛasan atea nipa no. Ɛwɔ honhom mu. Ɛwɔ honhom mu, anaa yɛada nkaa no wɔ honhom mu. Yɛne nipa no bɛpere so wɔ honhom mu. Ɔntumi nsisi wo mfa wo ho nni saa. Nti mepɛ obi a wɔabu wo kwasea, tu anamɔn bra me hɔ. Wakɔ kɔmfoɔ bi hɔ, wɔagye wo sika adi. wakɔ malam bi hɔ wagye wo sika adi wakɔ obi a wakɔ no hɔ biara no saa sɛ ɔyɛ sɔfo kora na wagye wo sika adi wafa kwan bi so agye wo sika adi anaa obi na so wɔ ɔma wo gold a wafa so adɛɛdɛw bra anaa obi na so wɔ tɔɔ gold wakyi mu nsa agye gold ne sika ɔkɔ wow fatuo na mɔna bra wote hɔ yɛ dɛm papa ne maame a wasum wano a wohwɛ me wote hɔ a wohwɛ me wo na meka wo wo a wote hɔ a wohwɛ me wo na meka akyerɛ wo sɛ papa ne maame a wohwɛ me boa ho 8 million

Mm-hmm. Okay. Nti no, obi wɔ hɔ nom na ɔsɛ ɔne sikasɛm no nko a na ɛyɛ ne haw. Ɛtɔ mpɛ sɛ ɔbɛdwa ne kuo no akyire. Asɛ wokɔdwa ne kuo bi a ɔntumi mfiri. Nti no wɔ biribi a wɔde boa nipa sɛ ɔbɛdwa ne kuo no a mm. wɔpɛ tam ɔpɛ bɛtumi afiri. Awo kuo no deɛ nyɛ force bi wɔ korɔ no ahokyerɛ bi na ɛwɔ so a wode pɛ sika. Bra bɛgye kawa no bi, boa ho eight million. Wo sɛ na na mempɛ me deɛ mɛkɔ aburokyerɛ no bi. Mebɛpɛ me one billion kɔtua car me de, ɛno ano no waba yɛ ayɛ ama wagye wo one billion no akɔ, wo ne obiaa nni bibiaa ayɛ biom, deɛ meka nkyerɛ mo ano no. Enti me nua baa, me nua bɛɛma, adɔfo a wɔhwɛ yɛn, fa number no ɛ, na wo w'asɛdeɛ nyinaa sɛ bɛfa number no, wo w'asɛdeɛ nyinaa sɛ bɛfa number no. W'asɛdeɛ ara ne sɛ fa number no, nti mebɛkɔ yi, deɛ ɔbɛba no ɔɔbɛtu mfuturo agu w'anim, ɔɔyɛ azaa, ɔɔbɛdɛɛdɛ wo, ɔɔbɛkasa dɛdɛɛdɛ, ɔɔkɔtwitwa aborɔfo, aborɔfo, aborɔfo, ɔntumi nyi n'anim te sɛ me, mayi m'anim, Adwuma a meyɛ, adwuma no yɛ adwuma papa nti na mayi m'ani. Wohwɛ Okot foɔ a wɔn ba TV so, wohwɛ Limnati foɔ a wɔn ba TV so, wohwɛ wei foɔ, wɔn ayi wɔn anim da. Adwuma a meyɛ no ɛyɛ nokorɛ, ɛtouch m'abosom no, ɛno nti na mayi m'anim a mede aba no. Nti papa ne maame a wɔrehwɛ me, ɛyɛ sɛ wotu anamɔn na woba. Nnɛ menhyɛɛ y'ataade no o, nnɛ y'akɔm adwuma na meyɛ, nna wɔn ba bɛ interview me sɛ Nana Yaw te sɛ wowɔ kuo wei wɔ hɔ, ɛnyɛ saa nka ɛyɛ sɛ mehyɛ y'ataade no ankasa.

Yɛyɛ hɔ, yɛaso yɛn mogyasɛm biaa nni hɔ, wobɔ a dɛn a yɛde wo bɛwura mu a ɛbɛyɛ adwuma no, wɔnhu ho mogya biaa wɔ hɔ. Ntra wo nko ara de woayi w'anim sɛ ayi saa occultism adwuma yi. Ma me nkyerɛ wo, deɛ nti a mayi m'anim no, wɔn a wɔba bi a wɔde pictures deɛ aborɔfo no, wɔyɛ nkontompofoɔ, wɔyɛ azaa, nti wɔn na ɛma m'ani abere, a wɔn dɛɛdɛɛ bi mu, wobɛkɔ na obi wɔ hɔ ɔbɛtena ase, kɔtɔ wei bra, kɔfa wei bra, kɔyɛ sei, wobɛ, ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔbaa a wode sika bɛfiri ha akɔ, so wokɔ no womfa sika mfiri ha, ne nyinaa yɛ ndaadaa, saa occult foɔ no torɔ, me, wotu anammɔn ba me, me hɔ, a mede ɔkɔtoe de yɛ adwuma a, na wobeduru na yɛhwɛ wo kra na wɔgye wo tom. Wɔgye wo ntom a, mede wo sika bɛma wo. Enti na mayi m'anim no. Adwuma a meyɛ, mede abosom san ka ho. Bosom no mpɛ nkontompo. Ɔkɔto hɔ no, sɛ ɔkɔto no nti na woreba a, yɛde wo kɔ hɔ. Ɔkɔto wɔ mogya, sɛm biara nni hɔ. Nnipakuw biara nni hɔ. Nnipakuw biara nni hɔ. Ɛnna ɛno na yɛde dwumadi yi nyinaa ba awiei. Awugyefoɔ, ti deɛn koraa na woaka akyerɛ amansan? Meka kyerɛ papa ne maame a wotow ayɛ nkɔdaa da a woreteetee, wopɛ protection. Wo nan yɛ wo ya, woabubu, obi agye wo yere, obi agye wo kunu, obi agye obi biara a obi agye no, fa tu anammɔn na frɛ me. Nana wowɔ he? Mewɔ Techiman Nkunturu so. M'asoɛe no a meda so wɔ no dadaa no ara, mo a mobaa me hɔ bɛyɛ ten years nie no, baabi a mewɔ no, hɔ ara na meda so wɔ. Mennwane nkɔɔ baabiara. Me ne wɔn a wɔyɛ azaa na yɛadwane awɔ ha, ndɛ yɛkɔtena ha, ndɛ yɛte Yaji, ndɛ yɛte ma wei, wɔn nyinaa nkontompofoɔ. Wobɛkɔ obi hɔ a within six months no wafiri hɔ, wobɛkɔ obi hɔ one month wontumi wokɔ koraa wonkɔhu no biom. Nti papa ne maame mereka akyerɛ wo sɛ woaso mu ano no tu anamɔ kyena bɛgye kawa wei bi ɛyɛ eight point five pɛ kawa no bɛma wo one billion bɛgye bi na fa kɔ sɛ wopɛ sɛ wo joine kuo no bi fine won joine a problem ni hɔ wogyina won joine a problem ni hɔ wobɛ joine a wogyina wokɔyɛ wo visa ne wo passport a wobɛsan aba na yɛde wo din aka ho. Nti wobaa wo din, wo full name na ehia yɛ, asa, ɛne wo kra da, ɛne yɛde yɛ adwuma no ma wo. Ɛno ano nti ahwɛfoɔ, me kakra mu nyinaa, deɛ ɔbɛba biara no, mantie no oo, ɔde pictures na ɛbɛdɛɛdɛɛ, ɔntumi nyi n'anim, kontompo nko ara. Obi a ɔbɛyi n'anim nso wobɛkɔ no, nwuram na ɔde wo bɛkɔ. Wɔyɛ azaa. Tu anammɔn bra me hɔ. Woakɔ akɔ a, deɛ na ɛkɔsi wo? Awkwardfoɔ no bebree no, deɛ na ɛkɔsi wo? Nkontompofoɔ nko ara.